Issa inti tiltaqa' ma' ħafna żgħażagħ. Meta tiltaqa' magħhom dawn iż-żgħażagħ u anka fil-kuntest liberali li qed ngħixu fih, ehm, x'relazzjoni għandhom ma' sagrifiċċju u inti biex ta' kif tipprova tqarrabhom lejn dan il-kunċett? Jew huwa kunċett li tibża' titkellem dwaru Għax kif tibda titkellem fuq ċaħda u daw l-affarijiet spiex ta' taf tgerrixhom. Meta tkellem fuq sagrifiċċju għandi dur randan. ċaħt jaqbadni ħafna daħ. Dis-sena jien kont matfal għandna skola, għandna skola Sant'Akta. U dis-sena mexxejt ras ir-randam ġol iskola matfal. Ta' tfal żgħar sewwa, ġifieri primarja. U għedtilhom x'inhu r-randan? U l-ewwel ħaġa li jgħidulek it-tfal hija sagrifiċċju fader. Jiena jekk jiġi xi ħadd u jgħidli li l-ewwel aim ta' xi ħaġa hija sagrifiċċju, ngħidlu thank you very much, keep it for you. Jiġifieri aħna l-aim ma mhuwiex is-sagrifiċċju, qatt u mkien. L-aim irid ikun xi ħaġa oħra. Isek int għandek koppja li jinħabbu, iridu jiżżewġu, jafu li għandhom bżonn jixtru dar, jixtiequ jixtru dar sura ta' nies, imma dik id-dar timplika li jirranġawha, inaddfuha, jisbgħuha, jissagrifikawha għax biċċa mill-paga trid toħroġ għal ġol-lawn. Ġifieri jekk inti, ħa nibdew minn dan mingħajr ma nitilfu l-aim għalfejn qed nagħmilha dil-ħaġa, l-istess hu, ġifieri jekk jien ħa nistudja, mela jiena ma nibdiex tgħidli kemm ħa ddum tistudja, kemm ħa tagħmel, kemm, l-ewwel ħa ngħid jiena nixtieq insir qassis, jiena nixtieq insir tabib, l-ewwel trid tibda minn xi mkien. Issa, jekk jiena nixtieq insir tabib tfisser li għandi sitt snin li ġejjin, jiena rrid nistudja, irrid naqta' ċertu ħruġ, irrid nagħmel ċertu affarijiet biex insir tabib. Din it-tbatija l-istess kellna fuq gym. Vera kemm hawn nies illum imorru ġo gym. Jagħmlu tajjeb, fis-sens, imma dik tfisser li inti titbati. Tħossok muġugħ, m'għandekx għad tmur, kull min jagħmel sport, jiena nammira ħafna għax forsi m'iniex sportiv, imma min jagħmel sport irid id-dixxiplina magħha. Ma nistax nagħmel sport illum għandi aptit immur nagħmel ġirja u għada u pitgħada ma nagħmilhiex, jiġifieri meta qed nitkellmu fuq sagrifiċċju irid ikun dejjem fil-kuntest ta' realtà ta' għejm ikbar, qisu koppja li qed jiddeċiedu jkollhom tarbija, qed jagħmlu sagrifiċċju, għandha disa' xhur pregnant, irid jagħmlu l-ewwel żmien tibki tgħajjat iqumu bil-lejl, imma l-għejm ma kienx li jkollhom dan l-istorbju kollu, l-għejm hija li jkollhom it-tfal. Issa magħha din biex ikollok it-tfal trid tħallas dan il-prezz. U jien nemmen li fil-ħajja nisranija is-sagrifiċċju biex tħobb, għax ultimately l-ħajja nisranija aħna ħankunu ġġudikati fuq l-imħabba. Ġifieri meta jiena nieħu dan il-punt jgħidha San Ġwann tas-Salib. Imma jiena verament nemminha. Ġifieri Alla lili mhux ħa jiġġudikani kemm għamilt quddies u jekk jiena hix qassis jew m'iniex, Alla ħa jiġġudikani jifieri fuq kemm inħobb. Ġifieri jiena fil-ħajja tiegħi dak li qed nagħmel, għax jien nista' nibni dak kollu biex nibni l-ego tiegħi. Biex jiena nonfoħ lili nnifsi, ġifieri kemm għamilt ġid, kemm jiena importanti, kemm. Jekk jiena, fil-fatt fil-qalba tal-fidi Nisranija huwa l-misteru tal-Għid. Li inti l-misteru tal-Għid tfisser biex tasal għall-qawmien trid bilfors tgħaddi mill-mewt. That's the passage. Biex xi ħaġa tikber, jiġifieri San Pawl jitkellem fuq il-mewt bħala żerriegħa, jgħid meta jgħidulu kif ħa nqumu aħna, x'ġisem ħa jkollna meta nqumu? Qed tifhem? U San Pawl jgħidlhom isma' sabiħ, aħna mhux ħa nqumu b'dan il-ġisem li ħa jindifen, dak qisu żerriegħa. Meta tiżra' żerriegħa fl-art, inti tiżra' żerriegħa, tordhomha, toqtolha, dak li joħroġ minn dik iż-żerriegħa ħa jkun għal kollox differenti miż-żerriegħa, anke jekk twieled miż-żerriegħa, ħa toħroġ fjura, ħa toħroġ siġra, ħa toħroġ xi ħaġa oħra.